Selaou an dañs. Ur rubrikenn deut Morvañj e goût. Pidervet kronikenn.
A-drugarez deus añs Oubrec'h, ret omp tostaat an eil torr egile Gras dezhe e kavan digarez d'en em tolpagn ha, dreist pep tra, a-drugarez d'ar re anezhe a vez digor, da zidummer ur bochad tud. Gellet a raer int gwelet war tud gor, tud yaouank, tud dishañval-tre a-fed buhez, a-fed stad ha lec'h er gevredigezh, e Koroll Asant, ne reer vrec'h pe an dorn er mem dañs. Na brav eo gwelet hini Vande. Tout ar rummad eus se keijet mesk-ha-mesk e lakaat poent da goroll a-feson hir fest an noz. Pe da-heul dañserion empart ar strollad eu. Pa'z a ar re-mañ àr ul leurenn da ziskoañ dañsoù brec'h. Pell omp marse hag ur roll veze reiñ d'ar c'horoll tu arall. Ret eo gouiet e c'helle boubek korollet he fesanieu dishañval re vez an degouezhieu, re vez ar c'hontekst mar karet. Un dro-dañs c'helle bout gwraet dre ma gouche a-feson lakaomp aveit gober pourrapl e-pad al leur nevez pe aveit klozañ un dever-labour ha disoñjal ar chuerder aveit en em zifatijañ èl ma vez lâret er vro. D'an tu arall c'helle bout un dra sirius, ur seurt lid èl troiad dañs an tu nevez. He toned er-maez ag an iliz goude bourb priedet. Pe lan a veudjont ag ar vorusted aveit digrossagn an divhar kavout plijadur en em ziskouez a-vezul ma pase an deverfest. Ha seul muioc'h, sur a-walc'h, ma veze bet tommet d'ar penneu rak chopinot vebet. Eno, en dañs, 'n em gave ar baotred hag ar merc'hed yaouank, 'n em gavio kampennet a vez eu. ha kement tra dindan sell o zud hag un asamble. Anv a veze gwelet piv arri reiñ doc'h piv, un dañs a veze gwelet koubladeu posubl. Seblant a ra bout un tamm drol hini an dez met dañseu zo ret eo bout anvet he fesonioù dishañval e-barzh ur mem bro. Dreist pep tra, er c'horn-breudeur en em gave darc'hlet etre daou gorn Bro-C'hall àr ur bebenn-eur, mar karet. Perak ? Rak ne veze implijet an anv ret d'an dañs-mañ-dañs nemet etre tud ar maez-eur, e-bar ur gumunier bihan a-walc'h, e-fiñv-eñ àr un dachenn ster a-walc'h. Dre an anv ret deuiñ e veze diforc'het dor ar feson ma veze dañset e-bar ur gumunier e Fimain ha Koshti. Petramant 'veze imdroet annañ abalamour d'ar c'hagner chañch. Petramant simploc'h-walc'h 'balamour d'un treuzkompren etre anvioù dishañval. Berr-mañ 'vez implijet anvioù anavet gant dañseurion a bep lec'h. Donet a ra ar lod muiañ anezhe hag ur bobl a souezhet int bet aveit mat e-pad an eil lodenn hag ar c'hantved paset. Da skouer, pa gomzer hag unan dro, gouiet a reer a betra zo kaoz. Met ne ouechet int sklaer, diouer all. Ur skouer. Displeget eo bet gant Jean-Michel Guilcher e veze gwraet gavot hag un andro tro-dro Dudel, Zinzak, Tervignac, Berlewine, Loch-Mitchellach ha dañs ha ruz veze gwraet hag ur gavotenn veze korollet en tu arall ag Laita, er vro Tchernav mar karet, ha nebeuzh gavotenn. Setu perak e vez gwraet Andromakour anezhi Duave. Kement-se a veit bout sur e komzer ag ar stumm, ar feson ma veze krollet a-c'houde pell zo bar ar vro. Ha kaozeal sur omp ema unan ag ar re gozhañ, rak Iza a ligne ar branl-doubl. Aveit displegañ int ur feson simpl-tre petra eo ur branl-doubl, gwraet vez tri fas a-gleiz ha, àr-lerc'h, tri fas a-zieu. D'ur seurt arall eus ho kar da linier ar branl-doubl, èl an tour er vro gallaou pe ar Pilemenu. E-pad pell amzer 'veze korollet moc'h-kour e bro an Alre. Met damchañjet eo bet àr-dro fin ar naontekvet kantved doc'h tu ar c'hurioù hag er vro. Torret eo bet ar c'helc'h betek donet da vout ur chadenn hag un dañs daou-ha-daou. Setu orin Koroleu d'an-dro daou-ha-daou a-geñver d'an tu ag ur blaver lec'h ma vez korollet he c'houblad en ur feson kempouez, plan. simetrik pe en miroir èl ma lârer e galleg. D'an tu arall ag ur blaver vez korollet en ur feson digempouez, diblaen, asimetrik enta. Setu an dañs anvet bremañ kasabar. Met kendalc'het vezet memestra da goroll mokour daoust-to d'ur mod nevez.